Bilauri kiri, bilauri kiri, bono tiga ng'ende nyigore omorango ndore, ndore gose bilauri noo are. Gochia kogenda, naye nyore aisungeti engosho, ateneine gochia inse ime, gochia komokuna ndore gose moyo are, nanyora ng'a, nanyora akweti. Akorwa omogaso toroche aine nere. Ekero toroche inde nere, abamura mbarabwo bachete aa kogora chiafukate, abamura abwo bakagora chiafukate, bakabeka nyomba aria, nere natindete. Ekero atindete, akore ki? akore nini naende chiafukate echio ekero atindete naende agachimokia naende agachianika bere. Ekero chiani kabere, akaegwa chibesa akaegwa mia mbili, akaenda bono agataka akore ki? Akaenda akaenda akanywera omorwe omonge, igo orioka, inche birauri, inche ntori komana nere, ntori komana nere, inche mosubati omwa abande ntori komana koma nere. nanyora esubati engocha, yaya konya nkomana tore, lakini iga abwo tokomana, tokore ki? Achia ere.

Omogaka oyio inche nateba bo ntata ekero nabeire omonto omonene aro namomaete, nkaera egesano twakinera, nacha goteba okiya omonene ngateba nere tata, onye nakerwa esimi rero, nkoraumera tori nere para gose. Rinde namotarera, nakerwa esimi na netokia eraha enyentete, naki naminyokire gocha nache korora. Ngosaba abasomeri abaye, ntobwati kende gaki, motokonye, omogaka onde, tomanye ninki kiarenge, onye nere obwanyentete antomanyeti shida yaye nere kiarenge, natotebeti kende geki.

Gaki nakumirie abasacha bakoita kera engaki, nigo nkumeti. Naende bono iga nate ngoturwa ng'aki, ng'a mama mama, omanyete ekenyoro giasarekire, ninki kiago ng'a birouri bweng'entire, ninki abasacha tiga batige gokweita, onye omochando onde obare ororo babwate ba bochandete, tiga batebie abanto ng'aki, baminto oigwa oigwa omochando nore minto, ore iga na iga, gaki motagonkonya.
Abana etokumete igoro ya Firauni, naye egakwa. Naende arenge buya rende naro tokumete. Gwa. Nsabane egento narenge gokwana neke. Timanyeti eki abagaka bakweng'entera moyi Firauni konya nere otokonye to- tobogorerie ekebuse twomera chinyomba. Timanyeti bono egento kiamogechetie togoteba gaki ekerecha eke gegocha ase iga iga botabori. Tokegikeri kegende are. Nakoorire gokwana abasacha abange kobatebiga, Tiga ogende omonyerera nonya nomogambi, ogende okwane nonya nase ekenyoro, oerese abanto egento kimochandete, okanigwa, okanywa enkoro yaye yororoba ribaga agochia kweng'enta.
Tinkonyara.
Inche Samaria etangorokwa Geoffrey Sanda, na inche nomomenyi ang'e bw'ekenyoro eke iga, ekiagera aba n'echirani yane. Amang'ana aya y'abasacha bachakire kweng'enta. Naenene mono, inche buna nkorora abasacha aba amang'ana akoba babwate ebirengererio korwa nyomba, lakini bono mbare kobisanga, ebakoremereria barera gochinda, omoiso mpaka omonto ebirengererio biamo biamoetania, onyora obeng'entire. Ogotasanga oka ebirengererio, omonto okogenda gwakore onye nabo obwate omochando lakini tori konyokwana, naende ensa chinde ogokorengeria gokonyokwana, naende gokoirana nyomba, ensa chinde emechando nyomba nero. Amang'ana amaene ase ensemo y'okomenya kwabo bono, bagaka mbabwate igoro y'ogokwana nyomba. Abanto bagokwana nyomba isiko isi nabakungu mono. Bono sa chinde chi stress chiachire goetera ase abanto baria tomeete nabarabwo nyomba, bono omonto agosoka isiko, onyora keri kiaye akorioria, oombie oche orare. Lakini ekero are na omoyo boronge, onye ndiria akonyara gokwana amang'ana aya gochia ase abanto sa chinde bamokonye ebirengererio, anga tari goikera buna yaikire iga. Bono omonto aamenyete tu, ameete nemechando yaye, ameete nebirengererio biaye, mpaka bono biaika ase omoerio, mwanyora tu omonto oe- oe- oerusirie o- omoyo, amang'ana ayio naende aere igo. Buna momomanyete, sa chinde mwarora ng'a negosoria are, rakini kumbe gakwanire buna egosori, kumbe nekeene amineti ande, gose nkweita ande, toire egento eke koba serious, twarora ng'a inki togokora ekero anyare gokonyeka. Chingokwana chiosi omotaka gesoro, Oyo osire ne casini yane naende tosinyeine robe noro motore lakini omomura oyo minto korwa kare nabwate stresses nanyomete mokungu akaenda akamotigera abana agasoka ase angao agacha agasirera oo lakini abana baye mbamaete ngocha bare batukwane omomura oyo niga amaete bieka niga akwerugera niga agoekorera kera egento. Bono inche buna asire ntamanyeti, nimanyete nebirengererio ase eng'encho ya gwekorera kera egento, giagokora chikonda chinke chinke gwekonyera. Naende tari omonto ore mobe, nabo are ng'oro iga agokwanekire omonto buya. Chibarasa chingiya. tokorere abanto buna abakansoni ekero omonto moroche akoba iga gose akooo gotantana, otebiwe yaya kaba iga, iga ase yaito oboriri mboro obonene, omonto agotiga omonto onye okaba buna amenyete, onye rende togoikana amo, ekang'u nkonye tore ebirengererio, bare ondirii, ase eng'encho are bieka agwekorera kera egento achikora bono aroche ng'a tiga erusia ase eng'encho tarochi ase akoenda na ase akorua.

Ntobwate egari, tokang'ainwa, omosibimi bore ngoa tong'ainwa korwa Mwamoime agatong'aina nkoro tare egari, na Antony Kibaki aria oto otong'aine nkoro tare egari intwe onye korora gari. Buna bono omomura oyo bwe bweitete noo are iga ayesungeti, gari teiyo, intwe tware gosaba ng'a abanto baminto, timori abarai motagotuga egari nyatiga esiteseni naria erabe buya, kende gionsi nari tokonywa omochando oroo, twakonya, bono etokoimokia omobere. nechi nechigunia tobeke motwe, eki naki twagosaba abanto baminto eserekari eye ero oo, intwe nto omochango tobwate mono na egari etoe kinya tieko, etokonye ebinto ebinge. Mbuya mono asante. Ase amarieta Francis Onsong'u Ngoroku, seito Nkanyimba mwisho wa lami, ntobwate obokong'u buna bono igo momura ominto eng'entete, nao are bado iga mpaka bono iga saa saa inye chigochia koba, nabo tomoroche aria, egento ekenene togosaba.

Noroboti oro iga. nyange na mwa- omwambi mwa mosioma nyatieko nigo nanyore riboti muna maambisio ya chinsa ikomi na ibere na omomura oyomo okogucha emisi birauri ratemo gose omonyene buna chencheri otokire ase enyomba yaye egesungeti aroro

Onye ntogokonya na togokorifa gochia ase omonto oragokonye, rigia chingaki echio ekero emeroberio y'omogaka oyo birauri egendererete, otogosaba obotoereru bobe ase ekenyoro eke, naende omorembe obe aroro. Mbuya mono.